Evedumenyo mesu afɔ o. Na mítɔ kpɔ ɖe míaƒe TV ŋu ale be míagasrɔ̃ nu tso evedu ŋuti. Ame kawo míenye? Míenye eveawo? Ẽ, vɔ ènya teƒe ye mídzɔ tsoa? Susu ye ta míele teƒe yi ke woyɔ mí le egbea be Volta Region. Ènya ŋkɔ yi ke nètɔ ƒe gɔmeɖeɖea? Ame ka tɔgbuie nènye? Xlɔ̃ ka mee nèdzɔ tso? Eya kple bɔbɔwoe nye nu yi ke wòle be nye kple wò míasrɔ̃ nu tso eŋuti. Egbea me tɔ tɔgbuia kɔ su adelia. Meda akpamanya gblɔ na wò be, Ne xɔe de eme be yeanɔ gbɔnye va de ase ne wɔna ƒe nuwuwu, Nya nye dɔdasie wònye be mawɔ nu ka? Masubɔ wò. Egbãtɔwoe nye be nàkpe ɖe dzinye, ŋutilã kple gbɔgbɔ me siaa, ale be míagasrɔ̃ nu. Eyike míenya o, eyike míenyae hafi míebu be míenyae oa, mina míesrɔ̃e ɖekɔ kpee. Elabe amegbetɔ aɖe si aɖee gbee ke gbe nèxɔe de eme be yeasrɔ̃ nua, gbe ma gbee nèkpɔ gade dzesii be yemenya naneke o. Schönberg Ointment, Nyemenya be eƒe dɔmii alo woƒe etamemii yike míeyɔna be Schönberg Hair Food a, nyemenya be ɖela siwo le gaƒoƒoye me nɛ be ɖeke mele asi wò o, adze agbagba be nàdi Schönberg Ointment-a, ye nye nukunu ointment yi ke le dukɔa me fifia. Teƒe sia teƒe yi ke nèle woƒe ʋua, enu yi ke nàse koe nye be, Ɛhɛ̃, ahã. Nenye be nèse Ɛhɛ̃, ahã ke nanya be Schönberg Ointment ye gblɔm míele. Amasidzraƒe ɖe sia ɖe yi ke le Ghana dukɔ yiwo katã me, pharmacies-o, chemicals-o, teƒe sia teƒe yi ke nèlea, èle amasiwo kpɔ ge. Woƒe ʋuwo le teƒe vovovowo. Woƒe kaƒodzesi nye zero two four three six four eight five seven nine. zero two four three six four seven six four eight five seven nine menu ƒo ge tso shɔnbet ointment kple eƒe eɖamemi yi ke wona be shɔnbet head food ŋuti egba wobe fathers day wònye mekpe ɖe míaƒe dekɔnu ŋuti o bet eva zu abe ŋkeke tɔxɛ aɖe yi ke ɖum ame siawo me le ɛɛ nyemenya be neyɔ etɔ yi ke dzi wogba hegblɔ lɔlɔ̃nya alo susudetunya aɖe nɛ o. Nye menya be ne yɔ srɔ̃wò ŋutsu egbea kɔ ɖo nyɔnuwo dzia mi wɔe na wò. Egbea nye ŋutsuwo ƒe tɔ dze agba be na yɔ srɔ̃wò ne na wɔ nuka na do mia tɔwo ƒe ŋkeke nyuie ƒe dzɔgbe nyuie na etɔ egbea. Ne nye be dzra le mia dome kura egbea ɖeka dze ya mi dze agbagba be mia wɔ nuka. miaɖe edzre ma la. Eya koe nye nuyike hiã nye le gaƒoƒo ya me. Míwo nyɔnuwo yike míe srɔ wo le Sean Bett Hair Food ƒle nɛ mía. Egbea ele be míwo hã mía ƒle Sean Bett Ointment nɔ. Ale be ne anyi mlɔ ɣi ɖo kɔa, ne ese program evɔ ye wɔ aƒetɔ le tsi vɔ kɔa, xɔ dzi gba ɖe be na sisi le dzi me nɛ, na si le eƒe ali me nyuie fɔae. Ko ne wò ɖe nyɔnua na do ava wɔ tsa via la be gaƒoƒo ɖeka ne hafi na gbɔ va kɔa, akpɔ be wò aƒetɔ ƒe lãme etɔtrɔ ga va nɔnɔmea be ɖekakpuivi dzaa yike xɔ ƒe blave kple edzi vɔ he yina nu kɔa. Egbea, egbea, egbea, Father Idrissa, Father Dee ke gblɔ mi le nu ka? Edɔ wɔ ge tɔtɔ ŋutɔ. Mele teƒe ya gba kple ame kpekpe vovovowo vɔ egbea medi be mi axɔ mabia nya ɖe mi da o ka gbɔ fifi lae. Enya yi ke le dukɔ me yi ke ame geɖe nɔ ʋeʋle togbɔ be enye ne wobia nya megblɔna be viɖe aɖeke mele dzi num o. elabe nyemenya nyateƒe yi ke menya mahe ge ase ɖo o. Ye nye be, wonɔ gbɔgblɔm be, Ne va ʋenyigba dzia, woyɔa ame aɖe be Tsala kple Tsalɛ. Wobe wo dometɔ ɖekae va zu Kɔmfoanotsɛ. Nyateƒe wònye o, ame sia ame le gblɔm kpli ale tutu wòse gɔme. Medi mabia mi da wò fifi lae be, nɔ be Kɔmfoanotsɛa, nyateƒee wònye be Tsala kple Tsalɛa vɔnɔviwo nye nyateƒea? Ye wo dometɔ ɖeka ye va trɔ zu Kɔmfoanotsɛa? susu ka ta va trɔ zu kɔnfanɔ tsɛ ɖo? Zikpui yi ke gblɔm wo le be enye mí e e blɔwo ƒe fiezikpuiawo be woyɔe tso dziƒo hafi wova. Medze miabia mi da o kagbo be nye ma nyateƒe tututu wonyea? Five minutes, miniti atɔ pɛpɛpɛ megbɔna. Kusiatɔ, Kusiatɔ, ebe yele afie nya matae ko. Ebe mabia wò be, bia mida wɔ be, eeee, kɔmfɔ anɔ tsɛ ƒe dzɔdzɔmenya yiwo ke gblɔm wole ɖi nyateƒe kae wòle me. Eŋaa wònye alo blua wònye? Eŋaa woe. Kɔmfɔ anɔ tsɛ eŋaa woe wònye. Kɔmfɔ anɔ tsɛ eŋaa woe.
Ekpɔ tɔbisa li. Ve nɔviwo nya mhm. eh, nature emina be ekɔ mhm. ame yi ke ate ŋu do gbe dzɔdzɔ me be enu yi nanana tɔ ebe kɔ fɔ la ame mi dɔ mi dɔ gbe ebo

so tɔgbi sandi ya wɔme eve e yewo sia ye nye e sala. Mm. Sala ya zɔ kple e akuamuawo. Okay. E, mi gbɔ mi gbɔ la so Ghana. Mm. Mi mɔ ame ɖe ezɔni ɖeka ko mi katã mi zɔ. Sala ya zɔ kple akuamuawo va tsi awu kubua. Okay.
Ale be tɔgbisan ye etsi mía ŋuti le akpa me, eno atsiame kple teƒewo keŋ. Okay. So ye nye ame yi ke ekpe ɖe eblɔwo ŋuti elabe blɔa fiazikpui hã le dzi wonɔa. Fiazikpui le mía si so keke Egipte ke ŋu va do ɖe afi. Miawo ye nye ame yiwo ke kpɔ fiazikpuia dzi na gbɔ na ameawo katã. Ale be Etɔgbui sa la ye va kpe ɖe eyi mía tɔ sem fia wo eye wova ɖo afi ya godzi ya womenya afi me ka ŋuti tututu woƒu ƒo ge ɖo. Ese be míaga do zikpuia na wo. Mm. So zikpuia míedo na woa ye nye e, ni sika sika zikpuia. Okay. So ame ya le wo ŋuti wo nu mana woa ye tɔgbui sa la. Kobe okomfo mm-hmm. ofunɔtse gake yevuwo wove nuɔŋlɔ ga wove kɔnfo nɔtse kɔnfo nɔtse koya ko va zu kɔnfo nɔtse fi mi ŋkɔ va gblẽ le yevuwo míaƒe ŋkɔ geɖewo ne bia woŋlɔ wogblẽna o ko mm. mi he afi ŋkɔ zɔ ke ebu. Mm. Míezɔ kɔnfɔnɔtsi eveawo wònye. Ke ɖo fia be woƒe fiazikpuia ɖo fia be yee nye ame yi ke kɔ zikpuia kɔ tso eya ame eve abe ale wokɔ nɔ gome. Edo zikpuia na wo. Ke nyateƒe nya wo do ne.
Ok.
Ke ɖe wodo zikpuia alo zikpuia ɖe woge tso dzi va abe ale wokɔ le gblɔ me. O esatɔ akpɔ nuwo le wo si wowɔna. Ema ya woƒe susu ge ɖe agbe ƒe seawo me. Mm. Ale be wote ŋu dɔ gbe nuwo nuwo tɔna. ok hɛn so ɖe wodo zikpuia ɖe wodo gbe hafi wòva wòva ke aƒetɔ ma ɖe wòku nyateƒe alo ɖe wòbu wonɔ gblɔ be ku be yi ɖe kuti ke xɔ ge ave koe ko ku ne magblɔ blɔ wo nɔe ma ebe be yena kuti ke xɔ ge ave yi wòku ɖe wòku alo ɖe wòbu ekpɔ tɔgbi salia ŋutɔ hã yiƒe kukua wobe ezɔ elo me yi aƒe Mhm. Gake menye ezu loo me ya ƒe, ezu loo me ya ƒe. He had disappeared mysteriously. Maɖeke menye afi ke wòyi o. Ezu ezu ezɔ lo me. Yi ɖe Menye aƒe. ezɔ lo me o. Ezɔ lo menye be he was riding on the crocodile. Okay. Gake okay.
ezɔ lo me ya ƒe gɔme nye be

Wozɔ lolo me yi aƒe. Ke ɖewo fia be nye ma gblɔ mo nɔ be eyi kuti ke xɔ gave wòkua ɖewo fia be menye nyateƒe nya wònye oa? O ekpɔ na ame ame ame ŋku ame ame mawo gã gbɔgbɔ ma. Mhm. Wogblɔ nya geɖe wosɔ wo ŋuti. Okay. Gake Nu yi tutututue zɔ, womete ŋu ɖea ame gbeɖegbeɖegbeɖe o. Oh, ok.
Meme le dzo me, menye ye ta wogblɔ be dzo nu o. Magblɔ be egbeɔ me.
Ema nye mida wo kagbo eƒe eh, numeɖeɖe ku ɖe eh, ye frenu se. Aƒetɔ yi ke yɔm wole be kɔmfɔ anɔ tsɛ eŋu video ya wɔbe eƒe ne kple dzivɔ nye ya va yi ƒe video ma kpɔ mi le ta fia be fifia nye ame tsitsi yi ma lo meda ko menya gbe na amewo katã kpe ɖe mía ŋuti le ganyawo gome nyi tsɔkɔ sra yi va yi hafi mi te yewo ƒe ŋkɔwo kple ame yiwo katã woƒe babiawo le teƒe ya gba mi le babia mawo katã xlẽ ge ne ame sia ame ye nye producer na menya nyuie be fifia ŋkɔmewo ƒe gɔmeɖeɖe ame sia ame yi ke ɖo ega le ale be míadze agba be míaɖe eƒe ŋkɔwo gɔme hafi wɔna ne awu nu. Ta nenye be wò ŋkɔ le teƒe ya, ne ɖo ga la ko amagbagba dze ge be mèle wò ŋkɔ ma gɔme ɖe ge na hafi ega xexlẽ nayi dzi. Míaƒe kaƒodzesi yi ke nàte ŋu akpe ɖe mía ŋuti to ega nyawo gomea nye eyi ke le televisia dzi, zero two four three four zero eight zero eight six, zero two four three four zero eight zero eight six. Medi be mazã mɔnukpɔkpɔe aɖe ku gbeƒã ya kpuie hafi madze mayi ɖe egbetɔ dzi.

dokpɔdzo kple ƒomeawo katã yi ke le nuto mɔ ma wotsɔ vevesese hele gbe ƒã ɖem woƒe woƒe nɔ, woƒe tasi, woƒe vi kple woƒe mama yi ke le woa gbe nɔ ɣia. Woyɔnɛ be Axɔluse yi ke ame geɖe yɔna be Agamatɔ ƒe kuku, eƒe kunuwɔwɔ kple eɖiɖi ŋu. Ƒomeawo be, Mía mama ya eƒe bla asieke ye nɔ esi hafi wòyi ɖe tɔgbuiawo gbɔ yi ke nye ninety years. ke eƒe kunuwɔwɔwo ayi alea. Ɣleti adee ke me míege ɖo fia ƒe ŋkeke bla eve vɔ enyi yi ke nye 28th June yi woaxɔ mía nɔ yi ke yɔm wole be Axɔlu see ava wo de yi ke nye tsekpo ɖeɖekpui hena eƒe ŋudɔdɔ. Ke ƒomeawo ɖoe be le ŋufɔ ke yi ke nye mɛmlɛɖa ɣleti ɣleti adea me míele fia ƒe ŋkeke blaeve-vɔ-asiekɛ gbe ƒe ŋdi kanya alo le fɔfɔ mee woade amee nu gbe agba alo woaglii hena kɔnunu kple hedenyui susɔedodo nɛ. Ke le woƒe dekɔnunua le ŋdi ga enyi va se ɖe ga asiekɛ mee woawɔ enudzɔdzɔ hena miemama ya. Ke ƒomeawo ɖoe be le nudzɔdzɔwɔwɔ vɔ megbea woatsɔ amee nu gbe ayi ɖe etɔa ƒe aƒe ƒe aƒeme. hena kɔnuwo kple hede nyui eh, susuetɔ dodo na ƒomeawo, yi le ema megbea woagbuglɔ ameyinugbe agbɔ va eya ŋutɔ ƒe aƒe me hena axɔlu kɔnuwo wɔwɔ. Ke ƒomeawo ɖoe woɖoe be le ema megbea woatsɔe ahayi ɖe ameɖibɔ me hena eɖoɖoɖa tɔgbeawo. Ke le eɖiɖi vɔ megbea, yewoatrɔ agbugbɔ va ameyinugbe ƒe ƒe aƒe me hena amedzrowo xɔxɔ kple wo dzi kpɔkpɔwo le woƒe dekɔnu nua le ŋkeke adrea gbe le Míedadayaɖiɖi vɔ megbea, woaƒo dekɔnu ŋu tɔxɛ aɖe nɛ ahaɖo Míedadaɖa ado hede nyuie susɔetɔ nɛ. Ke ameyinugbe ƒe tsyɔ̃vi yi ke wògblẽ ɖia, wo dometɔ aɖewo nye Kɔme miɖo dzi tuglu, Niko tuglu, Agbedeshi tuglu, Wonexɔe, Wonewɔe tuglu, kple Rosaline Tuglu, eyawoe nye Ameyinugba ƒe vi yiwo katã wògblẽ ɖe ƒomeawo kple nɔvinɔviwo tsɔ vevesese hele asi miam amesiame hena kpekpeɖeŋuwɔwɔ na mía nɔya, eƒe kunuwɔwɔ kple eɖiɖi. Eyae nye gbeƒãɖeɖe yi ke tso mía fo yi ke nye Kwame Mido Dzi Tuglu gbɔ. Ke azɔ nyitsɔkɔsrae va yia, ame aɖewo yi ke kpe ɖe mía ŋutia. Wo dometɔ ɖekae nye Eric Kramper, nena mí twenty one Ghana cedis, eye nenema ke nye mía dada yi ke woyɔna be Jacqueline Agbemanyule, nena mí five Ghana cedis, ke Margaret Ndishi, ye woyɔ, nena mí five Ghana cedis. Agbemanyulea enye ŋkɔ yi ke wotsɔ hedoa dzi ƒo ne ɖeviwo. Enye dzideƒoŋkɔ yi ke wotsɔ na ne ɖeviwo. Ye nenema ke nye Indisi hã, enye ŋkɔ yi ke amee tsɔ ŋkɔ ne ɖevi ma ya koe anya susu ye ta wòtsɔ ŋkɔ ma nɛ ɖo. Mía fo yi ke woyɔna be Harrison ame, e, ame kɔƒe nena mí eleven Ghana cedis, eleven Ghana cedis, ye nenema ke nye mía fo Abbas Kɔbla aƒedo fifteen cedis ye nena mí. Aƒedo nye ame aɖe yi ke nanɔ nyɔnu dim ava dzi, ava dzi ŋutsu alo anɔ ŋutsu dim mele kpɔm o. Kekeke ne wòle vidzĩ ŋu ye wòva dzi ŋutsuvi ɖeka la, ŋutsu ma wotsɔe abe aƒa ƒe dɔe wònye alo enye ɖevi, zi geɖea mía tɔgbuiwoa, ŋutsue nye vi yi ke wodina be yewoadzi. Ta nenye be wova kpɔ ŋutsu ma tɔgbi dzia, wotsɔ ŋkɔ tɔxɛ aɖewo ne ɖevi ma abe ame yi ke va li ke ƒome bliboawo me ene. Ye nenema ke ame ya be Harrison, ame, ame kɔƒe, eleven Ghana cedis. Ame kɔƒe nye ŋkɔ yi ke exlɔ̃a ɖewo tsɔ yi ke woawo ŋutɔe koe ate anya susu ye ta wotsɔ ŋkɔ ma ɖa. Emmanuel Kpoku ɖe na mi five Ghana cedis ye nema ke nye Patience Wɔmaɖe ne na mi five Ghana cedis. Ŋkɔ nye Wɔmaɖe, Wɔmaɖe. Ŋkɔ ma míegblɔna be ŋkɔ yi ke wotsɔ hesia aha madama aɖewo. Egbea ŋkɔtsɔlawo va le trɔ be ahanoŋkɔe wònye. Wonɔ gblɔ be Wɔmaɖe, megbe ame aɖe ma wɔ o. Se ŋlɔna ɖi, Nane dzɔdzɔ le dzinye le ƒo mí eme. Ŋ, ezu nu kukui ne mí. Ezu topic mí le discuss gbe sia gbe. Gake ne medzi via, nye ame ŋkɔ tsɔ ge ne vinye be, enu ma le nye wɔ mee. Mate ŋu agba ame aɖe mawɔ o. Wɔ ame aɖe. Aha nu, aha ma ŋkɔe wò nye. Ye nenema ke hafi mía ge ɖe wɔ ame aɖe gbɔa, ebe kpokukpokua, dzikudzikui ŋkɔe wò nye.

Anakpo nye exlɔ̃kɔ, exlɔ̃ ma me tɔ ye woate ŋu aɖo ŋuti na mi anya ŋkɔ susu ye ta wotsɔe ɖo ye nenema ke nye Fokwami Anyika. Anyika hã nye ŋkɔ yi ke ame aɖewo tsɔa be dzikodzikoe ŋkɔ loo alo ŋkɔ yi ke wotsɔ heɖɔ nane ɖoe. E atsu xedzro nena mi. Ten Ghana cedis ŋkɔdzroe ma va zu hlɔ̃ eva zu ahanuŋkɔgba hedzro ahanuŋkɔwo va le tsɔŋgba nena mí ten cedis efo Godfred Adzogble nena mí ten cedis Adzogble hã ye hã ehlɔ̃kɔe wònye amewo yi wotsɔa wo koe ate ŋu aɖo ŋu ye nemake nye mía nɔe ke wona be Abigail Dɔka Nena mi five cedis dɔ ka hɛ hã exlɔ ye me tɔwo tsɔ dɔ ka mea wo ko ate ɖo ŋuti. Cephas Aʋlime ten cedis ye nema ke nye Francisca Lawete nena mi ten Ghana cedis. Agbana Fred Agbana hlɔ ŋkɔe wonye Agbana Fred na mi six cedis ye nema ke nye Aʋlime. Enye ŋkɔ yi ke wotsɔ heɖɔ nanewo ɖo. Míawo katã ne wobia ŋli me kɔa, anya be etsiɔƒe ƒe nya gblɔm míle. Ŋkɔ yi ne wotsɔ heɖɔ nanu mɔwo tɔgbi ɖo. Ehlɔ̃ yi wotsɔ ŋkɔ ma wɔwoe te ɖena eteƒe. Mía fo ya ƒe ŋkɔe nye Setso-fia Damasko seɖoame la, Teny Ghana Cedis. Aƒetɔ ya menya be etso Mafi duga me. Enana wòdze Amfra ma ƒe xɔlɔ̃ nye ya. Ebe ne wose, ne ese ŋkɔ ko wònye anɔ sese nɛ. Setso-fia Damasko seɖoame la. Bebel le ƒenyigba dzi anɔ yɔ ŋkɔ ɖe sia ɖe ke dze gɔme kple sea. Ame yiwo lia se tso gɔmedzedzea wo nɔ ŋkɔ ma tɔgbi tsɔ nɔ woƒe viwo. Ese wose yi ke ɖoe va gbea me ye ele be woatso fie nɛ. Nu sia nu yi ke wòwɔ la gbee ma wose yi ke woatia tso fie nɛ. Ewoo, wò ŋusẽ mate ŋu atso fie na mi o, wò yayra mate ŋu atso fie na mi o. Amee ŋutɔ ƒe ŋusẽ, woƒe se yi wokɔ vea ye koe ate ŋu atso fie. Ta ese lili. ƒe ŋkɔtsɔtsɔ ne ɖeviwo nye ese mawo tɔgbi. Yeƒe ɖee nye Seɖoamela. Wosee ɖo wò la, eɖo wò la kple vo, ame sia ame kple tɔe. Ahan, nenemae nye ese ŋkɔ ma. Ye Wilson Azaglo, Azaglo agba va zu ahan ŋkɔ. Wilson Azaglo nana mi ten CDs. God's Way eh, tsɔgbalẽ nena mi eh, ten Ghana tsɔgbalẽ agbawo va trɔe va zu ahan ŋkɔ. Ten CDs wò hã neno mi. Gifty.

Ne na mi five CDs, exlɔ̃ ŋkɔe wònye, aƒomee me nedzɔ tso tsɔ ŋkɔ ma wɔ kua ta ɖe gɔme ye nemake nye Toku Maxwell. Ne na mi twenty Ghana CDs, Toku hãe hã, exlɔ̃ eme netso tsɔ ŋkɔ ma wɔ woe, menye ŋkɔ gbegblẽe wònye o. Ne na mi twenty Ghana CDs, efo Samuel Kwame Ahɔsu. Ne na mi twenty CDs, Ahɔsu hã xlɔ̃ ŋkɔe wònye ye nenemake yi Emmanuel Tshidi, ten CDs ye ne na mi le ŋegbe ma. Míewɔ ʋeawo, míaƒe ŋkɔtsɔtsɔ ŋututɔ lae míeyɔ be tsi ɖi le ʋegbe me. Bernice do mí, nena mí te ŋu si ɖi do mía no dzi vɔ nɔvia mígblɔ be atsu kple tse alo we kple witsa. Wo yometɔ nye do, wo yo, edo yometɔ nye do tse. Do tsewo yometɔa nenye ŋutsua yɔyɔ be do mí. Ye ta Bernice do mí efia be edo wo yometɔae nye do mí, nenye nyɔnuae nye do we. nana mite ŋga na cds hana efa nana mite ŋ cds samuel fa gafa nana mite ŋ cds ye nama ke nye christian gbɔgla te ŋ cds georgina uh, semevi kue do hia efa enye ehlɔnkɔ te ŋ cds gafa ha ehlɔnkɔ wo Wò ƒome me ame tsitsi aɖe ya tia ɖe gɔme. Ne ame tsitsi aɖe le biye le ŋkɔ ma gɔme ɖe alakpa dam wole. Hlɔ̃e me ne tsua wo gbɔgla eva zu eeee gɔme dzi nɔ be gbɔgla koa dzikui dzikui ŋkɔ nye gake egbea wokɔe le ahanu ŋkɔwo me ta ne woyɔe ŋkɔ li wo woyɔ kplɔ na ne ta va zu ahanu ŋkɔ te esi ɖi se name ake nye semevi. Kue ɖo hiã nɔ ese be kue do lo koe ɖo hiã. Enye ŋkɔ yi ke wotsɔ heɖɔ nane yi ke dzɔ le ƒomea me ku ɖe eku yi ke dzɔdzɔ le ƒomea me ŋu. Ta ƒometɔ woa se gɔme na mí nenema. Christopher Gelley, Five Cds, Peace, Avɔkliya, Ten Cds, Abraham, Xɔmeku, Ten Cds, ŋkɔ yiwo katã Gelley nye hlɔ̃ŋkɔ. Avɔklia enye ŋkɔ enye ahanu ŋkɔ ye nemake xɔmoku hã nye ŋkɔ yi ke wotsɔ heɖɔ nanewo ɖoe. Zi geɖe amewo tsɔe na abe ahamasisi ene. Enu ye dzɔdzɔ ma kpɔ be ku ye dzɔ fia. Menya nyuie be tɔgbui aɖe le aƒe ma me eye le nu gbegblẽ ma o. Ku ye dzɔdzɔ ma yele nu ma wɔm. Menya nyuie be kue dzɔ fia. Míetɔ gã le ye le nu ma o. Ese ŋu la ɖe, mete gbɔgblɔ ge da ɖe te o ta le be na tsɔ ŋkɔ ne ɖevia be nuka? Xɔmeku. Kue dzɔdzɔ ma, miwo ŋutɔ miwo xɔmeku kuɔ le. Ahan. Godwin Akagla, 20 cedis, Yaw Amezu gbe, 10, eh, 11 cedis, Fada ke agbe, 10 cedis, Dugbate. Dada twenty cedis Grace Agbemɔ ten cedis Akagla ye nye ŋkɔ Akagla dzikuidzikui ŋkɔ koe nye ŋkɔ ɖesiaɖe yi ke nàse le eve evegbe me. Mesɔ kple amegbetɔ ƒe ŋkɔ o. Ede sɔsɔ ge kple lãwo ŋkɔ. Ede sɔsɔ ge kple ŋɖuɖu. Ede sɔsɔ ge kple nanu mɔ tɔgbuia. Míeyɔ ŋkɔ mawo katã be dzikuidzikui ŋkɔwo. Ŋkɔ mawo ɖewo ya amewo le gbɔgblɔm be e ahanu ŋkɔ. Ne wobiã ahanu ŋkɔ, nuka nye ahanu ŋkɔ nukɔ la be yevuwo be guy name. ŋkɔ aleke me ame ɖeke medzi vi ko tsɔ aha nu ŋkɔ ne o gae ne mo nye amie ŋutɔtrɔ si le ŋkɔ aɖe ŋuti ko abe aha nu ŋkɔ ne ta miase gɔme nenema agbe enye ŋkɔ yi ke wotsɔ na ne ɖevi aɖewo he die dzideƒo ɖevia ƒe agbe ŋu be ɖevia agbe nɔ gɔ wòava wɔna agbe dede agbe zu enuka ame zu gbe ame zu gbe ye hã nye ŋkɔ yi ke wotsɔ he ɖɔ nanewo yi ke le ƒomie me Hã nenema tututu ye wòle tensidisi ye nena mi ye eh, agbemɔ ye nye tensidisi ye nena mi eh, grace agbemɔ agbemɔ ye hã no wotsɔ na ŋkɔ ma hefie woke na ɖevia ƒe se kple ƒe agbe yi ke wotsɔ va eh, xexe ya me nɔ gi ami gbeku nena mi five cds ami gbeku nena mi five cds gbeku exlɔ ŋkɔ wònye mi wie be ŋkɔ dzrowo Ame tsitsi aɖe tsɔ ŋkɔ ma ne vie ye wòva zu hlɔ ŋkɔ egbea, ye koe ate ŋu aɖe gɔme. Ame aɖewo atea nɔ atea wɔ abe ahanu ŋkɔ anɔ ƒoƒom ɖe vɔa ŋkɔ tɔtɔtɔa ame yi tsɔea enya susu ye ta wòtsɔe ɖo. E, adzakpa yi Manuel nena mi 20 CDs, Paul kɔ amee ame e, ame vɔ 5 CDs ye nema ke nye John xoxo me alo xoxo me alo xoxo me e, yi Manuel adzakpa. Adzakpa hã nye hlɔ ŋkɔ. Egbea miva le wɔ abe ahanu ŋkɔ ƒomevi ene. Ehe, ye nana mitu enti CDs. Ŋkɔ yi ke be amevɔ. Amevɔ hãe hã ŋkɔ yi ke wotsɔ heɖɔna enanewo yi ke dzɔdzɔm le ƒomea me ɖo. Mitsɔ ŋkɔ yi wotsɔ heɖɔna enu mawo ɖoe alo kɔ hedie dzesi enu mawoe nye amevɔ. John xoxo me tu forty CDs ye nena mi. Exlɔ, exlɔ eme ne wotsɔ ŋkɔ ma tsoea, woatɔ aɖe ŋkɔ mawo gɔme ne mi. Sena nu

Akpe le afa si. Ŋkɔ yi wotsɔ hedie afa ƒe gãnyenye. Five cedis ye ne na mi. Joshua adelã yi ta. Ye hã ɖɔɖo ŋkɔe wònye. Ŋkɔ mi tsɔ heɖɔ na nanewo ɖoe. Fifth ne na mi ten Ghana cedis. Innocent Galino ehlɔ ŋkɔe nye Galino. Fifteen cedis ye ne na mi. Matthew Adabra ye hã ehlɔ ŋkɔe wònye. Five cedis ye ne na mi. Ebenezer ɖe fia eleven cedis. William amekpo, amekpɔ three cedis. Amekpɔ hã nye ŋkɔ yi ke nye ŋkɔ mietsɔ he ɖɔ na ame aɖe ɖo. Ta eme ya ɖe fia exlɔ ŋkɔe wonye. Ta Benjamin kɔku goli

Ten cedis Nicholas gbɔdzɔ. Fifteen cedis Yi fia ame geɖe di be ne wose yewo ŋkɔ gɔme ta na mía kpɔ wò asi ɖe aleke wotiti ɖo akplɔe vɔ ase ŋkɔ gɔme. Miwoe ne kɔkɔ dzi ƒe. Saba exlɔ ŋkɔe wònye. Aha exlɔ ŋkɔe wònye Saba. Ele dukɔ vovovo me. Ame wotsɔ Saba Saba ele dukɔ vovovo me. Exlɔ ŋkɔe wònye. Woawoe tsɔe ko woate aɖo ŋkɔ mawo ŋuti. Ye nenema ke nye Djakpasu. dze kpasu, egbea va zu abe aha nu ŋkɔ ene, gake hlɔ̃ ŋkɔe wònye, ye nenema ke nye agbekpɔnu. Agbekpɔnua ye hã ŋkɔe ke wotsɔna heɖɔ nane ɖo ye nye agbekpɔnu. Meɖe eme va yi be tsiɖia, ŋutsuvi etɔ̃lia le ʋenyigba dzi emi ene, ye nenema azia le ye hã ehlɔ̃ ŋkɔe va zu aha nu ŋkɔ. Egbea dze kpe ye hã nenema ke aha nu ŋkɔe wònye, ye magblɔ be gbɔdzɔ ehlɔ̃ ŋkɔe Wònye. Eyae wònye ame yiwo katã wɔ kpekpeɖeŋuti na mí nyi tsɔe va yi hafi mí mete ŋuti yɔ ŋkɔ fifia hafi mí gege ge ɖe egbetɔwo me. Vɔa, Sean Bert Ontimenta ye nye dɔwɔƒe yi ke ele fe xem ɖe wɔna ya ta. Sean Bert Ontimenta, megbɔgblɔm fia be woawoe tsɔ ami aɖe yi ke wotsɔ le dedem ɖa me yi ke míeyɔna be Sean Bert Hair Food. Vovototo le eme. Ne èyi ɖe ɖawɔƒe akpɔ be amiwo le teƒe ma vovovo, ɖeke mesɔ kple Sean Bett Ointment o. Sean Bett Ointment akpɔ be woƒe oint woƒe e e e eɖamedemi yi ke nye Sean Bett Health Food a vovototoa le eme. Kɔla nɔ abe yevuwo be e míeyɔnɛ be aŋutiɖiɖi, yevuwo be yellow. E nenema tututue wòle ye ne edee ɖe ɖa me eƒe ʋeʋẽ tona vovo. Nyɔnu aɖe yi ke kafla zi gbɔ zi etɔ̃ ƒe ƒe ma de eme dzi le efu ɖem ɖe eƒe tame wɔe be nenye be wòmlɔ anyia, Aƒetɔa mete tetem ɖe ŋutiwò oa, ehiã be nàzã Schönberg Hörfurt. Ke Schönberg Ɔntimenta alo Lenyinya suetɔ hã li, ye suetɔa, ne nèƒlia, noko de sɔ ge abe eya, ele eme abe zi gbɔ zi eve ene. Dze agba be wò asi naka Schönberg Ɔntimentia. Megblɔ be míwo ŋutsuwo yi ke míete ŋu na nu amewoa, midze agba be eɖa mede mía nenɔ mía si míanɔ ƒeƒlem na mía srɔ̃wo. Woƒe kaƒodzesi nye zero two four three six four eight five seven nine. Shonbet Company awo gbɔgblɔm fia be nenye be nèdi be yeatsa asi kpli yewo, edi be amatsiya, provisions toilets si wòvɔ edi be ɖeka eve etɔ̃ aɖewo nenɔ yewo nudzraƒea. Yɔ wo teƒe sia teƒe yi ke nèlea wòasi le ɖeka ge godoo. Woƒe ʋuwo le tsatsam. Ne èkpɔ wo koa, ʋuwo nɔ ha ƒom. Krɔbɔhawo le eme, ʋegbehawo le eme. Ke nu yi ke nànɔ sesem ko nye be, Ɛhɛ̃! Ahaa! Ɛhɛ̃! Ahaa! Ne èse nu yewo ko nànya be Schonberg Ontimeter wɔwoe le gbe dom nye eya. Dze agbagba be wòase na Kelo be, be nenye be enumekuku aɖe ku ɖe ami ya ŋuti, alo ne zã ami aɖe, nèdi be yeaɖi ɖase tso eŋuti, alo ne zã ami aɖe, teƒee tututu nèƒli la, mègale kpɔm be yeaƒlɔ. Teƒee tututu woƒe ʋuwo le zã tsã me nyaoa? Dze agbagba nàyɔ wo. Woƒe kaƒodzesiwoe ma le míaƒe televisia dzi, zero two four three six four. 0247657902476575899. Mayi dzi alã. Mía nɔvi yi ke woyɔna be Patience eyi agbelɔbu. Ebe yedi be yeazã mɔnukpɔkpɔe abia mía tɔwo ƒe dzɔgbenyui ƒe ŋkeke na ye nyinɔe yi ke trɔ megbe va dzo xoxoxo yi ke le woagbenɔwia woyɔe be Bismarck nanewɔtɔ yi ke ame geɖe woyɔna be Shining Star, etrɔ megbe va yi xoxoxo gake be yele ŋkekenyuia ƒe dzɔgbenyui biam nɛ. Ye nenema ke nye ye tɔ yi ke ye hã trɔ megbe va yi ke le wo agbenɔwia woyɔna be Peter, eh, agbe, agbelɔbu yi ke kple nenema ke nye ye nɔ yi ke le agbe egbegbegbea. Woyɔe be Gradis. nane wɔtɔ agbe yi ke le agbe dra fɔ eya tso ɖetugbui yi ke woyɔna be Patience eyi agbelɔbu gbɔ ebe ne yi na wo katã. Ke mía nɔvi yi ke woyɔna be Gifty Nyidaŋu, Gifty Nyidaŋu yi ke le suku dem le Kumasi ebe ye tɔe nye ye fofo yi ke dzi yea ye bia ye le Father's Day alo mía tɔwo ƒe ŋkeke nyui ya biam nɛ be ye tɔ ƒe ŋkɔ nye Aƒetɔ alo Mister George Gasɔe. George gasɔe ebe ye tɔ ya yebie ŋkekenyuia Fathers Day ƒe dzɔgbenyui nɛ eya hã ebe ye tɔ ya ele Kwame Danso yike ƒe kɔƒe yike woyɔna be Today alo Today kɔƒe ebe teƒe mae wòle. Nye producers o eɖem nenye be aƒetɔa ƒe picture le teƒe ma pictures siwo lia midze agba be aƒetɔa ƒe ŋkɔ nye George gasɔe etso viwò yike woyɔna be Gifty nyi da ŋu gbɔ ahan. Nenye be pictures wo meyi meli oa, ke mina míayi ɖe edzi. Eya tso Marcus. Marcus be tɔgbui e be le Kumasi hele wo kpɔm. Nye biabia nye be ŋkɔ yi ke wona be Hɔnku, Hoka kple e hame loo. Abe aƒetɔ ya Gifty yi ke nye Gifty nyi da ŋu abe efofoa alo etɔ yi ke dzi ye nye ya ebe le e Kwame Danso. ƒe kɔƒe aɖe yi ke woyɔna be Today kɔƒea ebe eƒe foto nye ya. Wò hã àte ŋu abia ŋkekenyui ya ƒe dzɔgbenyui ne srɔ̃wò alo etɔ yi ke dzi wò. Ŋkɔ etɔ yewoa, Hoŋku, Hoka kple Hamelowo katã nye exlɔ̃ŋkɔwo. Exlɔ̃ yi ke me nèdzɔ tso le ŋkɔ yewo mea, to kuku ɖe ɖe ma, woawoe koe ate ŋu aɖo ŋkɔ ya ŋu. Elabe nenye be megblẽa, melala kpadage Medi be míayi ɖe keke eƒe atɔ̃ yiwo va yi. Hm, eƒe atɔ̃ yiwo va yi. Enye kple mama ɖagbe, mama eɖulawo sɔ, mama hogbenu, yi ke mama hogbenua, mikpɔe didi eh, Anita Baby yi ke eƒe gbeŋkɔe nye Seiram kple Big Mama kple etɔwo Woƒo nu fiẽ nanewo míku ɖe dzonu ŋuti mɔ ye dzi dzonu to hafi va xexea me. Medi be míakpɔ wo. Minit woame ade pɛpɛpɛ megbɔna. Ne megbɔ va, megbɔ ava ƒo nu tso nane ŋuti yi ke mese kpɔ o.

Mía Aha. mía ma mɔ nɔ eha le dzi be ɖe. O be anyigba le dzo de nyigba ye. Wame nɔ fɔ sika anyigba le dzo de nyigba le dzo ye anyigba le dzo ye. Wame nɔ fɔ sika anyigba le dzo. Ne se ha ye wo nyagbe ye gblɔ mɔ le yi. Efiɛ gi ye sika dzɔ tso. Nenema ke ye dzonu hã dzɔ ema. Wobe wò ame nɔ va yi fɔ sika ɖe anyigba le dzo. Tame ɖeke ma ta gbɔ be ɖewo me sika alo ɖewo me dzonu le dzo me. Ye ta wole yɔm be dzonu la o. Ye me gbɔgblɔ fia be enye gbe susui vavã be. ama wosusu lolo tadi bi azã wosusu aɖe me ɖe ame ah, na se gɔme tafi be enu wonye nye edzɔ ame edzɔ ame ŋu mm.
ee le gbɔgbɔ me kple ŋuti na ame ɖe ame ɖe nedi bi atsɔ ɖe kpe afi mi azɔ ɖe ŋgɔ
meda akpe na nukpɔla pete le amewo le didi kpekpe kpekpe le mi kpɔ akpe na wo do ŋgɔ dzonu wodzɔ tso ƒe yi ke miagblɔa edzɔ anye ʋɔ ye wa fɔdzi dede ma ye dzonu dzɔ la alo ye dia fɔdzi kple sika nua bete kwa ye die numa ti ta de mi mamawo la e ne nye be eyi la gble me yo eyi ɖe exɔ do kura ɖe fɔ ye ha kwa ne dzɔdzɔ me bia nanu kwa ne kwa bia ku do ko vɔ be dze dzonu dzi tsaya nenema ke oŋɔ dolo ma kafia ye kɔe ta ne kpea kpa anɔ lɔ kpokpokpo alo ezã ta edzi ame gbɔ ye wòɖi ame ta dzonu la edzɔ kpakple mi ye wonuwɔƒe hã etra kɔ. ta fe efi gɔmedzedzea hafi ame aɖe nakpɔ dzonua dzɔdzɔme ƒe nunana wònye. dzɔdzɔme ƒe nunana wònye. mama dagbe. gakpɔ kpe ɖe eh, míanɔ mama blewu kple mama gbenu eh, tɔnwaa abe leke míegblɔe eh, kɔse va yi ma dzonua dzɔdzɔme nue dzɔdzɔme nua ƒo nyo eh, amewo fɔ dzɔdzɔme ƒe nunana wònye hafi wova kpɔe ɖe wo va tekpli wɔwɔ va ɖo dzonuwɔƒewo emawo fi ma yɔ mena dzonu le dzonu abe leke he no gblẽ be anyi eʋɔe nye nɛ nenema ke wòɖɔna ɖe ekɔ me abe leke babakɔ lea Nenemae dzonu enyena to ekɔ me. Ta ne Mawu tsɔ gbɔlo sia be yeayra alo se be yeayra nànye gatɔa, ele be ake ɖe ekɔ sia ŋuti he ma e Mawu ɖe ekpɔ dzonu le ema ezu gatɔ. Eye the more e ne ne ne le lɔa agbɔsɔma ne le lɔa nenema ke wòganye nye ma wònye nukunu eke ame ke tɔ he menye ɖokuitɔdila ne woke ɖe ŋua woƒua asinu woƒua bubui nu. Miva kpɔ ɖa loo eke edu. Wo katã alo ƒometɔ katã wova lɔ nɛ. Enɔna no go yɔ ŋutɔ ye va aɖewo le yɔ ŋutɔ na va sɛ̃ pɛtɛ. Amadede ma xe le e, anyi eŋɔŋɔa, amadede ma wo kia nɔ dzu nu sia ŋuti. Mm. Ta menye yɔ ŋutɔe va wɔ ava kɔ amade o, dzɔdzɔme ŋutɔ ede ame nenema. Adelawo, agbledala, eh, agbledelawo, eh, adelawo, adelawo kple etɔƒodelawo yɔ koe fɔna dzonu yɔ ko ye fɔna dzonu ta dzonu se ɖe enyena to ekɔme abe leke mewɔ kpɔ ɖe ŋu be eŋu aɖe le tsã tekitɔ yɔnɛ be dzaxexe ne ame ɖeka va do ɖe ŋua ado bubui dzaxexexexexe ame ɖeka mewuiɔ lo Ame sɔgbɔe wuiɛ ta ne ame ɖeka hɛ le lɔ ame evelia ƒe akpeɖeŋua, egagdona ɖe edzi be duwo katã woava wui. Nenema ke wòle dzonu ƒe akpa dzi. Nenema ke wòle dzonu ƒe akpa dzi. Edze egɔme kple dzonu ƒe vanyenye kple woatsɔ nuyiwo wokɔ dzonu wɔe kple tɔtɔ. Medi be nàyi edzi tso teƒe ma nu. Yoo, míawo viwoa, dzonunya tsɔ ɖo nu gã aɖe ne mí le ŋɛnyigba dzi. Dzonu nye nu xɔasi dzonu enye kesinɔnu dzonu ganye eŋudɔwɔnuwo sɔŋ le dzonu ŋu ye dzonu nye nu wo nu ʋãnyenye esɔgbɔ le tsã blematɔwo gbɔ nenye be wokpɔ dzonu xɔasixɔasi mɔamee le kpɔɖeŋu me adzagba. Adzagba esi dzonu xɔasixɔasi me wote kɔ dzonu kɔ ɖɔli ame hã ye hmm. tɔgbuitɔgbuiwoa wokɔ dzonu elabe nu xɔasi wònye ta wokɔ dzonu kɔkɔ ɖɔli ame medo taflatse ne ʋe dukɔwo wokɔ dzonu ɖɔli ame nenema ke nenye be mído dzonua edie eh, míefia ame yɔ tɔŋgbe mínya edie míefie le kpɔɖeŋu me abe ne nye venɔvi venɔvi dzonu le wodoɔ Yi ke nenye be ʋe vi ekpɔ ame ma wòdo dzonu ma si ko nya be ame yɛ ʋe nɔvi wònye. Ne enye fiɛ, dzonu le wodoɔ ne ekpɔ ame ma wòyɛ ko enya be ame yɛ la efiɛ yo. Ne ekpɔ hunɔ aɖe wòyɛ ko nya be ame yɛ la ehunɔ wònye. Ame yɛ la da si wònye Dzonu, Efia ame yiwo tɔgbi minye. Ta dzonu la, ee, wo nu vanye nye esɔ gbɔ. Dzonu ma ti ta dzonu la, wo nya nu. Medze be na de dzonu wawu wametɔ o. Ade ametɔ, atɔ. Adre. Adre. Bo mele bo anye sɔsɔ. Menye bo anye sɔsɔ o.
Ala be edzɔa amenu. Ee, edzɔa amenu. Ta medze be na de wawu ji o. Ta ne ne doe ko sɔ akefe be ame. Ele osrɔ fe mam.
ele wò srɔ̃ƒe mam ta nenye be ede wò sɔ kɔa ema wò srɔ̃ƒe ne mede wò sɔ o la efi be wò srɔ̃ƒe la na miekɔ ɖeka le ŋuti hake kpɔtɔ mi kple srɔ̃wò mi me ta dzonuwo nu va nyenya la esugbɔ ɛɛ dzonu miyɔ dzonu ale be ekpɔ ŋɔŋɔe ekpɔ ŋɔŋɔe ma le tsã mietɔ gbɔ be ta dzi ɛɛ nke meli o kamera meli o wokɔ ɖie foto eta nenye be nane dzɔ alo be awɔ nane anye ŋkuɖodzi na ne kɔ la, efia be dzonu alo nane me kokoko enu adzɔ woakɔ dzonu ma ame woatsɔ ŋkɔ ne dzonu ma be dzonu ye ɖe ekpɔ ŋɔŋɔe ye nye ke enye la efia menyɔ menye kpɔ ta nenye be nyati kplɔ gblɔ gbɔna la ame ye kɔ ati kplɔ gbɔe ekɔ kpɔ ŋɔŋɔe ma kpla kafi va egblɔ na be yɔ be fiasa ma la ekpe Ta ne wohawo tɔwo gakpe wu tɔ la, agakɔ nane akɔ wɛ abe adzagba nene. Efi be dzinye gba, efi be ekɔ dzinye gba be yeakɔ ɖo ŋuti ne be ne be yewo ekpɔ ye nyɔ la, eye yenye adzagba la, ye hã ye gaɖo. Medi be nàɖe nu ma gɔme nyuie, adzagba, ebe gɔme nye nuka? Dzinye gba. Eme mekɔ nu me o. Dzinye gba.
Ŋkɔ tɔtɔtɔ ʋegbie ye nye dzinye gba. Ye va zu, mi va. Tso dzi yi adzagba, adzagba, adzagba ye wòva zu adzagba. Ŋkɔe nye dzinyegba. Abe mewɔ nane na fia alo meɖo atsɔ egbee fiɛ koa, ke kpɔ ŋu la, wòdzi gba.
Tafi be aɖo yi awo te za. Aɖo yi la, dzonu ye le gba la yi nye esri. Wodze kɔ si ahama hã. Hmm, mama da gbe dzi akɔ ne ko. Ekpɔ be ne xɔ dzi gbɔ ɖe mi yi ɖe mamawo gbɔ va yi srɔ̃ nu tso míaƒe dzonuwo ŋuti. Ewɔ be yi yi gale mía si. Egbea le nyawo nyateƒe me agbanye Father's Day. Eya ta wɔnawo be mava wɔa ye nye be maƒo nu tso Fathers Day ŋuti hã. Vɔa mekpe ɖe míaƒe dekɔnu ŋuti o. Eya ta ele be makɔ wɔna ɖeka, eve alo enɔ me de mi. Ta le, le nyawo nyateƒe mea, wɔna menɔnɔ gã abe ale yi ke mewɔnɛ zi geɖe ene o. Hã. Ale yi ke woɖo wɔna nu be mava wɔa mía ɖokui me la be driver ene. Wobe wo load ŋua vɔ wode agba vɔ mi yina ɖe ke ta dze mɔ ɖe nàdzo teƒe to ge nàle anyi. Ale wòle be nàwɔa creativity ale be nye ŋutɔ mazã nye susu kɔ kpli. Hã. Wobe Fathers Day. kple toto ŋuti mie nu ƒom tsoe egbea. Gake egbea bɔbɔe kple susu be menye míede kɔ nu nyɔ ta míede ge me vivivi. Ne wò dzilawo li ate ŋu agblɔ be míaƒo nu tso wo ŋuti ke vi aɖe koa gɔmesese li. Eya tso mía fo yi ke be yeƒe ŋkɔ nye Akɔ Joseph Dotse. Akɔ Joseph Dotse ebe yele ye vi ƒe dzigbezã ye nye egbea be ɖevia ƒe ŋkɔe nye Perpetua Enam Akɔ. Ebe ye be wowɔ Mawu ƒe agbe didi kple eƒe lɔlɔ̃ nɛ, be nu sia nu yi ke wòwɔ la, agbe ya ma ne dze edzi nɛ. Eya biabia fia be tɔgbui, ebe tɔgbui Charlie kple tɔgbui, ebe tɔgbui Charlie kple Okomfo-Anokye tse enu ɖekae wònye. Ewɔ abe mídao ƒo nu tso nu ye ŋuti fifi laa. Ta nenye be videoa me mekɔ na wòa, ne hiã ne videoa nye dɔdasi wònye be maɖoe ɖa o. ne nase alo ne yi ɖe facebook ava yi di tɔgbi yakɔsu ne yi ɖe facebook ne di tɔgbi yakɔsu ne aɖi nya enuwo katã wɔm le teƒe akpa gãtɔ le teƒe ma ne kpɔ ge pɛpɛpɛ alo ne yi ɖe youtube a nava yi di eɖem akɔsu program yiwo katã mi wɔ eƒe be eƒe wo kple tɔtɔ nyiwo katã wo le teƒe ma aha ebe tɔgbi e, eh, ma bia wo be ɖi e, eh, e, eh, aƒetɔ ye bia be kɔnfa no tse ƒe nya ya nɔ ebo ƒe ŋkɔ nye ebeneza ega yi dzi gbe bia be be tɔgbi what do you say about That age of uh, Methuselah. Methuselah, ebe Methuselah ƒe eƒe gbɔsusu ma mete ŋu agaɖo nya ma ŋuti o. Biblia menye nu ɖe sia ɖe le Biblia me nye nyateƒe, menye nu nyɔdzɔ la gbee mɔ. Kpɔɖeŋu geɖewo nye kpɔɖeŋu ye le Biblia me. Ese mɔna ɖe Methuselah ma gblɔm le etɔe dzia, ne mi ge ɖe Bible me viã ɖa, etɔe dzia nye Enoch. Enoka, e, nobie nye be ame nye ame kɔkɔe ke ke wodzim va gbee me meta no sɔsrɔ̃ ma gblɔ be nye ame ke nye ame kɔkɔe ke va gbea me ke medze agɔ aleke hafi wo ke ku. Metusela, e, etɔ edzia ye nye Enok. Enoka, e, ame aɖeke menya mɔ edzi wòto hafi bu meku ɖe wòbu le agbee me. Exɔ ye hã xɔ ƒe abe six hundred years eƒe alafa ade hafi ku. Ye ta nua le gbɔgblɔ be vie, ye nya ame ke tsi ʋu keke ame leke menya ƒe gbɔsusu me wòle zi hafi wòku oe. Menye nu yi ke ga wɔ nuku ya o. Gake nu mɔwo tɔgbi akpɔ ɖe eŋu ko nye mía ameyibɔ mi mese gɔme o ye nu sia nu kɔa mi lila mi lila si tiŋ kaa nenema ta Metusela ƒe eƒe yi ke le zia me gatsɔ ema Eko wɔ dɔmedie madakpɔ manya gblɔ ne David ameteku nena mi ten CD sie nema ke nye asem hia kɔmla eh, Davison ten CD sie nena mi Patricia Daji Daji ya fantia woe nenye ten CD sie nena mi Linus do vɔjɔgbe 21 CDs yi ke nye mia tɔgbi yi ke tso teƒe yi ke wona be Alakple 21 CDs mia fo Kenneth Chawuji Kujo 20 cedis ye nena menya be kumasi ye nele ye menya be netso sasekpe ahan george kudzo ego 11 cedis ye nena mi frank kumuzi netso aŋlɔwe nena mi 25 cedis ye nema ke nye me bie dzɔgbe nyuie ɖe sia ɖe nye tɔ ƒe gbea na wilson dɔdzi teƒe sia teƒe yi ke nele Ewɔe, ewɔe be ye nye ame gbãtɔ yi ke yɔ nye gbe awui si nye mebia Yehowa Mawu ƒe dzɔgbenyui nɛ. Eye nenema ke nye Akosua Alaglo ten cedis, Alagloa ŋkɔ ye wònye, hlɔ̃ ŋkɔ va trɔ zu eh, ahanu ŋkɔ Gbakwasi eh, Nyonatɔ nena mi ten Ghana cedis. Eye menya be du yi ke me nètso ye nye Kuli Dzogbefi, Kuli Dzogbefi ye nètso, ahan, Kwatsi Nyonatɔ. Hamaŋkɔe wònye. Nyonatɔ hamaŋkɔe wònye. Patience afi Ashiang gbɔ. Mama yiwo katã le program yɛ kpɔ ma, woƒe dzi mama wo dometɔ ɖekae ma. More than 81 years. 50 cedis ye nèna mi. Victor Kɔku nyo ɖeka ne tso Dzɔapɔn alo Dzɔapɔn ye nele. Nena mi 15 cedis. Cecilia Nyavi Cecilia nya vi yi ke metsɔ wɔnae kɔfe fefɔ ne le ete le Pan-Afrika dɔwɔƒe ŋuti le teƒe ya ko. Amesiame woyɔnɛ kpɔ ko be Davi, Davi, nana mi Teensidis. Míemama afaza su sɔ tɔ Teensidis ye ne na mi. Míemama ya ɔ ɔna be Cape Coast ne le. Hm, meŋlɔe be ya gake tsɔe kem. Eh, Teensidis ye ne na mi Nicholas Ayivɔn. Nana míte ŋu gana CDs wò hã nàte ŋu akpe ɖe eŋuti be wò wɔnawɔnuka nanɔ ewɔya me. Eye nenema ke ame yiwo katã wole dzitɔ Benedicta. Aha mankɔe malo, enu yo dzɔdzɔ ma, edzitɔ ko ati anɔ nu. Hm, enu ye teƒe me kpɔkpɔa, ne dzi mele asi o, mete ŋu nɔnɔ gɔ. Enu ye wɔm ame ya la, efu ɖem gake dzidodo ƒe nya wònye. Hm, míenyi nɛ ke mía tɔgbi ku vɔ mía tɔ gã yi gbɔ mí laa, edzi nya wònye lo, ne dzi mele asi o, mete ŋu nɔnɔ gɔ. Mete gbɔgblɔ gɔ. Ta ne ame aɖe dzi vi kɔa, ele be nasi aha ma de mía tɔgbi me be dzitɔ. Ye wɔ be dzitɔ, dzitɔ Benedicta Tensi Dis Thomas, dzidodo ne ku sɔ kpakple dzitɔ. Ye hã ŋkɔ ma nye ahanu, e, e, ahama ŋkɔ yiwo ke wotsɔ heɖɔna nane yi ke dzɔdzɔ le nyagbe me ɖo ye nye dzidodo tensidis ye nene kɔ mi Jabez, e, dute, dutenya, ok, Jabez dutenya nena mi tengana sidis. Ŋkɔ mawo hã mee tsɔ ŋkɔa ye nya susuetɔ wotsɔ ŋkɔ ma ɖo heɖɔ nane ɖo. dutenya ye ŋutɔ nya nu ye ɖo mɔ ɖɔ mɔ le ɖo te ncds ye nena mi ata li ayina mi kɔ ŋuti ayina ehlɔ ŋkɔe wònye mhm ehlɔ ŋkɔe wònye normally ame yiwo tso abe e togo du yi ke woyɔna be meŋu le be ne meɖo ŋku dzi ko ame yiwo ge woawoe lɔna ŋkɔ mɔ tsɔtsɔ vevie ata li ayina mhm one nena mi twenty one cds savia wotɔ dzo wotɔ dzoa wotɔ dzoa mi bi aŋlɔ lɔa because enye wot wotɔ dzo ye le gbɔnye ku dzo fifteen cds ame etsɔe hã ŋkɔ nye wotsɔ heɖɔ nane ɖoe amos atiluse nena mi ten ghana cds atiluse ne nya se ŋkɔ mɔ tɔgbe kɔa wonye ahanu ŋkɔ gake zigeɖia ame etsɔ ŋkɔa ye ato aɖɔ ate aɖɔ ŋkɔ ɖo hafi ame va trɔe va zu ahanu ŋkɔa agblɔtɔ christian amega tse Ne wolé ame, ne wolé ame aɖe yɔ be amegã, enye ŋkɔ yi ke míetsɔ heɖɔ ame aɖe ƒe nɔnɔme ɖoe. Ye ta ne amegã ma le, ne va le tsɛ kpe le ŋuti na akpɔ be amegã li ho hafi wova dzi ame bubu yi ke wova zu amegã tsɛ. Le eŋawo ƒe ŋkɔtsɔtsɔ me, ten cedis ye nena mí. Gatogo George, five cedis. Gatogo hã yehã meye tsɔ ŋkɔ ye ko ate ŋu aɖɔ nu ɖo. Joseph, yawo, adze wo ɖa.

50 cedis hã. Dunyohlɔ̃kɔe wònye. Satekla ye hã ŋkɔ dzro wònye hafi va trɔ zu ahanuŋkɔ. Ye nema ke nye Gabara ye hã the same thing ahanuŋkɔe wònye. Woa me yiwo tsɔ ŋkɔ ma woawoe koe woate ŋu aɖo eŋuti. Emmanuel Kofi Akpro-Bi, Akpro-Bi hã hlɔ̃kɔe wònye. Ye nema ke Yohanes. Awuna ne na mi ten cedis. Akprobi na mi ten cedis. Awuna hã nye exlɔ̃ŋkɔ. Ame yiwo tsɔea, wo ko anya susu ye ta. Ŋkɔ yiwo ke wotsɔ heɖɔna nane ɖo, wo dometɔ ɖekae ma. Wisdom Tsatsu le eŋe, eŋe, eŋenyigba dzia, wodzi ŋutsu gbãtɔ mi yɔɛ be Fui, ŋutsu velia yɔɛ be Tsatsu. ta eh, wisdom tatsu ten cds ye ne na mi promise ŋutsu glo ok enuye ŋkɔ ye mi kale dzi bi nenema ye mia nenye be ŋutsu glo glo mɔ le ya ahanu ŋkɔe wonye eh, ten ghana cds bright eh, agbagedi agbegeɖi ya hã ehɔnɔ yewo me ne tsoa wokɔ atia ɖeme Gake menya be amɔ ɖo tre val zu abia hanu kɔ yɔyɔ ŋgba ne 5 cds ye nena mi. Efo wi zɔ ahlidja dena mi 10 cds. Ahlidja kɔa jikui jikui ŋkɔ wo nye hafi wo va zu hlɔ ŋkɔ egba. Ye nema ke nye kɔbi na ame ɖi ama ɖi. Zigeɖe ama ɖi ŋkɔ ye ne se kɔa beni wɔ wo nɔ ŋkɔ ye wo tsɔ ehlɔ ye me ne tsɔa ye ateŋ wo ateŋ adrɔ ɖo 51 cds ye nena mi. Akakpo simon. Tɔsu wò ŋkɔ yi wò atakpoa enye ŋkɔ ye ehe masɔmasɔ aɖe vɛ keke me va yi. Ee, bokɔ woƒe viwo ahan alo ehu ŋkɔ ma wo dometɔ me ɖe me va yi ƒo be atakpo kple tɔtɔ mɔ wo ŋkɔ mɔ nenema wòle ma 21 cities. Israel nya ve. Nya ve, ame yi tsɔ ŋkɔ ma be nya vea, ye koe ate anya susu ye ta wòtsɔ ŋkɔ ma be nya ve ɖo. Nenye megblɔ nya le tso ŋuti me da la kpa nena mi te ŋsi dis Christian avɔgbedɔ, vigbedɔ li kafi avɔgbedɔ li. Wo katã wonye ŋkɔ dzro yi ke mi tsɔ. Ame yi tsɔ ŋkɔa ye ate ŋu aɖe ŋuti. Nana mi five Ghana cedis. Ye nema ke nye medi mazã mɔnukpɔkpɔe ade akpe manya gblɔ ne hunɔ yi ke woyɔna be hunɔ adze yi ke le ŋu me tademi. Hunɔ adze nenye be nèle mía kpɔm teƒe sia teƒe yi ke nèlea, Mena gbe fie nyi o. Mibi Yehowa Mawu ƒe agbe didi. Wò dɔmenyo aɖewo yi ke wɔm nèlea, Yehowa Mawu ne wɔ nu ka neyra wò. Nele be wòadze asi ɖe wò nu sia nu dzi. Mina míage ɖe dɔwɔƒe yi ke yɔ be Shonbet Ultimate. Shonbet Ultimate, medi ma, ma nanam miniti ɖeka pɛ maƒo nu tso Ultimate ŋuti. Ame aɖewo lia, akpɔ be nenye be amea li sẽŋ ko, axa lama, mase gɔme o. Ehiã ne Sean Bert Ontimeant be nàɖi tsitsi le teƒe ma. Ame aɖe lia, noko anɔ anyi sẽ ko abe eo be yeatso ko abe yiyi de ga afɔ nɛ. Eƒe afɔ akpa ɖeka naɖiɖi. Mègasi ami bubu aɖeke le wò agbe me tsɔ wu Sean Bert Ontimeant o. Ame aɖe hã lia, etaɖoame koe nye tɔ. Ne ta yele wò ɖuma, enue hiã koe nye be nɔ nu ka, nàza Sean Bert Ontimeant alilii ɖe ŋgoo nu alo natsɔe, nakee le asi vĩi ko agbɔ eƒe ya. Nyemebe nakee de ŋɔti mɔ o, nàgbɔ eƒe ya ayi ɖe wò taƒu me, èdia ame dzi. Ame aɖe hã li ɣesiaɣia nu lia eƒe ali, eƒe ali, Sean Bert Ointment, ya koe nye nu yi ke nyɔ na wò. Ke ame yiwo katã zi geɖea wonɔna anyi sẽe ko be ye metso vie be mawɔ nuyɛ kɔa, meƒoƒom kpakpakpakpakpa, meƒoƒom kpakpakpakpakpa. Ehiã na Sean Bert Ointment. Sean Burt Ointment ame be ɖewo xɔ dzigbɔɖi hafi wɔ ami ya, susu mate vovo toto le eme. Ame yiwo zãnɛ wokpɔnɛ abe magic ƒe dɔwɔwɔe wònye. Woƒe kaƒodzesi nye zero two four three six four eight five seven nine, zero two four three six four seven five eight nine. Nam aɖabaƒoƒo ame eve pɛ megbɔna. Ame yiwo katã woɖo eh, Father's Day ɖa nua, madze agbagba akpɔ be mate ŋu aƒo nu tso eŋuti. Ame aɖe be, Tɔgbui, midi be míakpɔ fofowò Etɔ yi ke dzi woƒe ŋkume. Megavɔ̃ o, mekɔ mekɔ gafia wò gbam hafi ne wɔna ne awu nu. Minam aɖaba ƒuƒuƒu ve. Ee, eɖem, nenye be bɔbɔbɔ aɖe lia, mikɔe de eme hafi magbɔ va.

Ye nema ke nye Luxon do tse anyi eh, anyigba vɔ nena mi twenty Ghana cedis. Dɔla me ɖe be anyigba vɔa atia nye dzikudzikui ŋkɔ atia nye hlɔ ŋkɔe wònye. Ye nema ke nye Moses atsu eh, gada gagadosu gagadosu ten cedis ehlɔ ŋkɔe wònye. Seraph, seraphim eh, de eh, Degnɔ me ŋkɔ ye next week me va ma va a gbogbo a xɔ ŋkɔ nyuie ma yɔ 10 cities ye ne na mi Eric eh, aviashi ne na mi 11 cities ehlɔ ŋkɔ ye wonye Richard adega 20 cities ehlɔ ŋkɔ ye adega hã nye ye ne ma ke nye Godwin akpakushi akpakushi ne na mi 5 eh, six Ghana cedis. Akpakushia ŋkɔ nye wotsɔ heɖɔna nane ɖoe. Eh, ekue akɔsu nena mi ten Ghana cedis. Meɖo meɖo ŋu va yi nyitsɔ be akɔsua eh, title name alo ɖoƒe ŋkɔe wònye. Wisdom kɔdzo awuku nena mi five cedis. John

Wise gbɔmita, thirty cedis, gbɔmita, etsɔlawo sɔgbɔ, amesiame kple alii ko wokɔe, ŋkɔ wònye wotsɔ heɖɔ nane ɖoe, susu aɖe ta wotsɔ ŋkɔ ma ɖo, exlɔ̃ ma me tɔwo ko atea, miwo míatea nu míesusu zã nɔ nya aɖewo gblɔm tso ti be alakpa wònye. James Edred, de do, de do, ane se de do koa, nena mi twenty cedis, ame aɖe ƒe hlɔ̃ ŋkɔe wònye, eye enumake nye Wisdom te nu, te nu hã ŋkɔ dzro wònye, te, eh, ten cedis ye nena mi, ahiã li fofo. five cedis ahiã li ŋkɔ dzro wònye va trɔ zu ahanu ŋkɔ egbea ye nenema ke nye Janet Kise ten cedis ye Kosi Adje ten cedis egbenya Felix twenty cedis ne se egbenya koa ahama ŋkɔe wònye. egbenya. Ame yi tsɔ ŋkɔa enya susu ye ta wògblɔ be egbenya. Menye tsɔ nya o, egbenya. Amee ŋutɔ nya. Egbenya Felix, mena agbe fiẽ nyo teƒe sia teƒe yi ke nèle. Nye brɔda ye nènye. Ɛhɛ̃, twenty cedis ye nèna mi. Ye nenema ke nye Samuel, gblɔ, gblɔe kpɔ. Ok, Samuel gblɔ kpɔ five cedis. Egblɔ kpɔa, menya nyuie be ye hã ehlɔ̃, eh, eh, hame ŋkɔe wònye. James, glimeti, five cedis. Samson, tsikata, 20 cedis. Daniel ahli dzo 10 cedis. Shi katã xlɔ ŋkɔe wònye, mate ŋu aɖe gɔme. Wò ŋutɔ ko atea ɖe glimeti. Wowoe nye ŋkɔ yiwo ke míetsɔ he, hedie dzi ƒo ne ɖevi aɖewo abe woƒe Ahan. Ke nemake o be wobe ɣeyiɣi tsi tre le ŋutinye ta teƒe sia teƒe yi ke mekɔe se ɖoa, ne nyitsɔa míava yi ɖe Martin Mɔdoe nye ame susuetɔ na mí seven Ghana cedis. Nyitsɔkɔ srãe gbɔna Megbɔ ava yi gbedakpɔ me nya gblɔ na ame sia ame. Nenye be nèle nye ŋkɔ se ma eme ne nyo na wò. Dze agbagba be nàzã Shonbet Ontimeta le kɔsiɖa ye me, zero two four three six four eight five seven nine. Yi tsɔ kɔsiɖa ye gbɔna egododo le ŋti eme ne nyo na ame sia ame. Bye bye.